Sahabat Banua Sabarataan, topik ini kita bahas karena banyak nang request, banyak nang handak tahu kayapa jar cara kita bagaul supaya lebih baik. Nah,

manempatkan diri kita nih pada posisi nang tepat, bagaul jadi lebih mudah lawan ibarat kaya kita manyuguhkan makanan itu lawan orang tuh sesuai lawan selera orang, artinya kita jangan manyodorkan gaduh-gaduh lawan orang nang kada katuju gaduh-gaduh, nah kaya itu kisahnya nih.

pelayan tu nah, biasanya pelayan membawakan makanan, habis itu kaya apa inya cara memanggil pelayan itu, kemudian cara inya berterima kasih, cara inya handak membayar ke kasir, itu diperhatikannya bujur, apakah ada orang ni memaki-maki misalnya atau ada orang ni pina sinis lawan si waitress nya nih atau si pelayan nya nih, diperhatikan nah itu yang akan menentukan orang ni layak atau kada jadi manager, nah sampai segitunya orang di amerika.

Ketika inya bapandir lawan bosnya kaini, habis tu ketika bosnya kadada lagi, inya bapandir apa lagi lawan orang nang lain nang nang saderajat lawan inya. Jangan-jangan nih manisnya di hadapan bos saja. Ketika inya berhadapan lawan orang nang derajatnya sama dengan inya, inya malah mengolok-olok bosnya tadi. Nah, istilah bahasa kasarnya tu bermuka dua. Coba kita perhatikan itu, itu layak untuk jadi pertimbangan.

Sama nih kekuatannya, dia kada handak di atas, kada handak di bawah, sejajar. Kekuatannya sama, daya tekannya sama, kalau inya mengacaknya tu kada terlalu kuat, kada jua terlalu lemah. Nah, biasanya orang ini bagus jua untuk dijadikan partner dan inya bisa menyeimbangkan lawan kita, mengikuti irama permainan kita tu inya bisa. Nah, seperti itu. Tapi kalau orangnya ni biasanya kaya tekanannya tu keras, habis itu

Nah kemudian kalau orang itu pina galai, lambat, nah berarti itu menunjukkan cara inya menjalani kehidupan, biasanya orangnya teliti, perfeksionis, handak. Mama ulun itu ketuju makan paling lambat pandudian tarus, dalam satu kelompok itu biasanya paling pendudian, dan kebiasaannya itu sidin kalau makan itu nang nyamannya itu bedudi.

Itu banyak lagi, nanti mungkin ini ada perlu video khusus membahas tentang cara makan ini. Nah, kemudian kita bisa juga mengamati orang itu dari cara inya merespon berita kesuksesan atau kesenangan orang lain. Misalnya kita bekumpulan nih lawan beberapa kawan, habis itu ada nang memadahi si anu tu jar, sukses banar bisnisnya wahini dan inya wahini jadi jutawan wahini, kawan kita yang lawas tu jar. Nah, kita lihati dari beberapa kawan kita tadi tu, respon-respon bubuhannya itu akan menunjukkan kepribadiannya tu masing-masing keluar. Sadar atau kada, itu keluar kepribadiannya masing-masing. Dari situ kawa kita melihat dengan gamblang, bila ada yang pina kada katuju, wajah kada senang, atau menunjukkan inya tu, bah jar, inya tu sukses ja palingan gara-gara mamanya tu dekat lawan bupati. ada dengan nada-nada sinis, lawan wajah-wajah sinis, wajah-wajah kada senang, nah itulah kepribadian kita akan memancar dari sana, ada jua yang dengan senang inya bahkan kalo bisa ja inya kita akan kerja sama lawan inya kena suatu saat dengan wajah optimis dan positif, nah itu akan menunjukkan kedalam diri kita ni orang ni layak kada untuk menjalin hubungan jangka panjang lawan aku. Kemudian kita bisa jua melihat orang itu dari cara inya merespon lawan kakanakan halus, cara inya berinteraksi lawan kakanakan itu nah, nah apalagi nih misalnya kaya cowo-cowo nih kaya handak memilih jodoh perhatikan beilang ke wadah calon mintuha habis tu disitu ada kakanakan halus kita lihati. pacar atau apapun pokoknya yang yang si gebetan kita nih lihati cara inya memperlakukan kekanakan tadi kalau inya tuh gayanya ngemong lawan kekanakan bisa begayaan habis itu kalau si kekanakan nih menangis kayak apa responnya bagus atau kada apa dikibitnya kah kekanakan tadi nah itu representatif banar untuk menentukan kita nih layak atau kada ini jadi jodohku. Itu representatif banar, karena dari situlah terpancar keseluruhan kena kayapa ini cara melayani aku kena, kayapa cara inya berhadapan lawan abah mamaku kena, itu berasal dari si kakanakan tadi. Luar biasa, jadi kakanakan ini adalah perwakilan Tuhan di muka bumi nang paling polos. Dari sana kita kawa melihat cerminan-cerminan karakter manusia dari si kakanakan ini. Kemudian kayapa orang ini membicarakan orang lain.